Dan mereka menjadikan ayat-ayat-Ku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan. Nah, jadi di dalam tafsir Al-Qurtubi ini kalimat e, kabar gembira ini e, diartiakan oleh Imam Al-Qurtubi lawan yang lebih jelasnya yang berarti habar akan adanya surga lawan kenyamanannya sagan e, orang-orang yang beriman lawan Allah taala tuh. Nang siapa yang nyamannya tadi? Nang kayak kita di surga tuh nah.

eh, sagan menakutani orang-orang kafir yang itu nah yang ya-, yaitu berupa ajab di dunia maupun ajab di akhirat maupun ajab di dunia itu yang kayak eh, bencana eh, kayak kaum Nabi Lut kayak itu nah itu kada beriman lawan Nabi kada beriman lawan Allah kayak itu nah eh, lawan juga siksa-siksa di neraka itu nah dipadahkan siksa di neraka itu misalnya mencuntan nang kayak ini nang kayak ini ya

Yang wani mandagur sagan buhan pendakwah nih sagan mamadahkan nang bujur nah jadi maksudnya tuh pendakwah nih wani memadahi yang bujur kaitu nah tegas tegas jar urang tuh jadi kawa ayat ini nih dipadahakan sagan papadah sagan buhan penceramah atawa pendakwah nang kaitu nah sekira nyaman memadahakan urang tuh baik yang itu bujur maupun yang salah nah kaitu.

Uh, Imam Al-Qurtubi menyinggung sedikit gitu nah. Lawan mufradat nang bapasan lawan kalimat uh, di dalam Al-Qur'an yaitu liyadhidu, liyudhidu gitu nah. Kiapa nang Imam Asy-Syaukani pada uh, pada tafsiran sidin yang sebelumnya lawan kiapa mufradat nang dibahas oleh Imam Asy-Syaukani tadi. Ini ini kalimat liyudhidu nang bamula dari kata ad Nah, nang artinya tuh

Dan diberlakuakan syafaat, lalu mereka berkata, Ya Allah, selamatkanlah, jar. Imbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, eh, imbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditakuni, apa gerang al-jisr ngintuh, jar, lawan urang tadi. Lalu Nabi ini menjawab, Ad-dahdun Dahdun muzliqatun. Nah, pargelinciran nang manggelincirkan. Artiannya tu titian nang kawa maolah batis daging sir sagan urang nang malaluinya. Ya tadi yang ulun padahi tadi, yang barupa jalanan nang licin lo, amunnya kita lalui kita tadangsar. Nah, tagugur, jatuh lah jar urang tu. Nah, pada kalimat imbah dari tadi. Imbah dari kalimat At-Dahd itu tadi ada di anu pulang sambungannya. Pada kalimat imbah ini ayat-ayatku ditafsirkan sebagai Al-Qur'an. Nah, nang kiapa kayak dicontohkan lan Imam Asyokani pada tafsiran nang sebelumnya. Imbah tu kalimat dan apa yang diperingatkan terhadap mereka diartiakan lawan panderan-panderan Al-Qur'an. Nah, ayat-ayat Allah lah jar urang tuh, nang bebunyi ancaman sagan urang-urang kafir lawan kekufuran buhannya ni, buhannya ni kafir lawan Allah Ta'ala kaytu nah, kada mau baiman lawan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Ta'ala. Pada kalimat ini nih, Imam Al-Qurtubi memadahkan tentang huruf ma pada kalimat wama unjiru. Nah, nang terpakai sagan memasdarakan kata unjiru. Nah, unjiru ni eh, diperingatkan gitu nah jadi ditekankan banar diperingatkan banar sagan orang kafir tadi menjadi al inzaru menjadi peringatan nah wama unjiru menjadi wal injaru perlu diingatakan bahwa ini nih lain berarti mengubah tulisan eh, ayat tapi sekira nyaman kita mengartiakannya kalimat nang ada ayat ini nih Arti nang ganal wan jelas ni dikamuakan oleh Imam Al-Qutubi, Imam Al-Qutubi tatap ai jua mamadahkan itu tu ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nang dihususakan, diampahkan lawan buhannya tu nah, sagan orang-orang nang kada beiman atau kafir. Nah, kaytu. Ada pulang kalimat sabagai olok-olokan. Di sini diartiakan oleh Imam Al-Qutubi tadi. Lawan anggapan urang-urang nang kada beiman ni nah, manyambati lawan Al-Quran nih, ujarnya Al-Quran nih bedustaan ja, dustainya ja ja, kada bujuran, pander wara jar nang kaya itu nah, padahal nyata-nyata itu ayat Allah Subhanahu Wa Taala ngitu nah, lawan jua kisah-kisah nang diolah-olah. Nah, lawan jua ini, ini kisah nang diolah-olah haja ja lawan Nabi Muhammad ja. Maka Nabi tu sebelum anu tu menerima wahyu tu kadida bisi anu lagi kalo, kada bisa baca lawan tulis kaytu nah. Kenapa jadi dipadahakan jadi olahan Nabi oleh urang-urang kafir nih, oh buhan urang kafir nih. Nang imbahnya. Nah, ayat-ayat Al-Qur'an ni diolahnya mainan lawan buhannya, lawan jua ayat-ayat Al-Qur'an ni direndahkan lawan buhannya nia, lawan buhan nang kada beiman nih, nang kayapa nang kayapa dikisahkan dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Anbiya ayat tiga nang artinya, Dan orang-orang yang jalim itu merahasiakan pembicaraan mereka, Orang ini, Muhammad, dalam kurung, tidak lain hanyalah seorang manusia, juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu?